Ih, mung wan gambira daripada naik podium lagi nah ulun marina ai. Sualnya tatamu pulang wan bulan Ramadan. Cuma nah ngaran hari partama puasa ni, rancak kalupanan ulun. Besukan tadi ja bangun guring, turun ka dapur maambil cangkir, mambuka palis gula sakar wan kupi. Babaya ulun handak mahirup, sakalinya ada sapunsur marjan di tipi. Harau hanyar diingat pada lagi puasa. Jaka tahu ulun habisakan dulu nginum kupi hanyar manyetel tipi. Gasan bubuhan ahli hisap jua nah. Disasimpan iya ruku tu silip-silip pas siang puasa, buat dalam jua kandaraan kah, jangan mancis wan ruku troy baandakan aja di higa bantal, kalu hilap banar ai bapadah puasa, sakalinya ruku nang sapuluh bilah sisa sahur timbul pas bang magrib sisa dua bilah haja lagi. Uhiih, bahubung bulan puasa ni julak ulun julak rusihan atawa julak rusih ada jua bapasan, kita ni puasaan masuk tahun kadua kupit neh ya kalo, mun tahun samalam kan hahanyaran ada kupit, mun tahun ini hahanyaran ada paksin, Han ada tatarang upih sudah ibaratnya mun ada vaksin ni. Nah kabalujuran julak rusi hanyar pagi tadi bavaksin di puskismas Cempaka Kartak Baru Ilir, jadi ujar sidin jangan takutan di vaksin marina ai, tapi tatap ai jua jangan taya wan jangan langah kita wan paratokol kasihatan baik wayah tarawihan, tadarusan, wayah buka barsama, wan lain sabagainya. Cuman piks pang bulan puasa ni ulun masih mambujang nah marina ai, karamian mamulas gas ni pang, lawan jua julak rusi ni kada peka-peka wan kamanakan, jaka kah cariakan ulun binian banjar. Ulun dangar di Taluk Tiram, di Kalayan, di Kuin Kacil tu langkar-langkar galuhnya, mun kadada nang balu, nang bujang gin ulun himung haja julak Rosi ai. Batamuan pulang kita lawan bulan puasa walai. Ulun dangar habar Amang Rosi hari partama puasa kada ingatan ja sauta kinum kupi, Amang Rosi tu mulai bahari ai kisah pangalupanan kaitu. Ulun ingat banar bahari wayah sidin baelang ka Samarinda buka bersama kami, bahutang dulu jar sidin, aku ni kadada sawat mangurupakan duit dular ni lawan rupiah jar sidin, sakalinya sajampal gubang sampai wahini kadada dibayarinya, piragah kalupanan haja tu lawan hutang, padahal ingat haja Amang Rusdi tu bahutang maisi kuota suah jua lawan ulun di air sel Sampaja, muiak ulun lawan Amang Rusdi tu hari-hari hawar mangayat hotspot tarus, mbah anu batakun password wipi, Bapandah, gasan mambuka WA aja jar, sakalinya mandunlud one piece mulai episode satu, pas ulun tawari nukar kuota, harau bahutang jua. Musti pang bila hari raya rancak amang rosi nang badahulu maucapakan lahir batin, jar ulun ayuh ha kita balilaan, tapi utang pulsa ingati, hiih jar sidin, satahun dua tahun tiga tahun kada ingat jua. Aja, barhubung kita masuk bulan puasa, jadi ulun mawakili saganap kaluarga besar air sir sampaja handak maucapakan marhabannya ramadan salamat manunaikan ibadah puasa. Nang ngaran puasa ni kan kita manahan makan, minum, wan hawa napsu ya kalo marina. Jadi ada nang suah batakun lawan ulun, mun malempok tu pang batal lah puasa jar. Sualnya lempok kada dimakan, kada diminum, kada jua dihisap kaya kukus rokok, tapi mahirup harumnya aja, kukusnya kadada, jadi sama ai kaya mahirup minyak harum kalo, aturannya kada batal jarnya. Nah jar ulun luput bigi paparing ini batakun, Nang ngaran malimpuk ni jar ulun puasa kah kada puasa kah tatap ai kada bulih wan limpuk ni kan tamasuk nabza jua. Apa nabza tu? Manurut buhan bnn, nabza tu narkoba, psikotropika, wan zat adiktip. Nah, jadi limpuk ni kan mangandung zat adiktip ngitu nang bila disalahgunakan, misalnya dihirup, bisa meulah tarabang ka alam angling dharma atawa mabuk kaitu ja ah. Wan sagala hal nang mamabukan tu kan dalam Islam haram hukumnya, jadi wajib kita jauhi, kacuali mabuk parjalanan di taksi kul hulu sungai, itu lain lagi. Nah, babulik kisah Nabza tadi, ulun langsung kaingatan wan amang ulun ja, Amang Uski, nang hari ini dua puluh April dua ribu dua puluh satu sudah dilantik jadi Kapala BNN Kota Banjarmasin, nang dilantik ulih Kapala BNN Provinsi Kalsel, Brigjen Paul Jackson Lapalonga salamat manjalanakan tugas wan tanggung jawab mang lah, mudah mudahan banua kita ni samakin aman dari panyalahgunaan narkuba, psikotropika, wan zat adiktif atawa nabza tadi, wan jua panduduknya tuha anum kadada lagi nang manggawil barang nang babahaya ngini, cuma kapanjangan nabza pirsi urang puasa ada jua mang uskiay, balain wan pirsi biin in, jadi nabza tu lah in, nasi, a, agar agar. P putu mayang, Z jus mangga, A amparan tatak, han apa ja ko. Gunting batu ginjal. Pian dulu kacai. Bapak Bayaka, sebutkan nama daerah di Kalsel nang manyambatnya baulang-ulang. Eh, aloh-aloh. Eh, bati-bati. Eh, kait-kait. Eh, mali-mali. Jer, ampat surah imam tarawih nang paling dikatujui makmum. Uh, kul ya, kul huwallah, wal asri. Uh, uh. ina ta ina. Ina ta ina. Sambatakan ampat buting galaran paman rosehan. Sang halipah

gawian amang rusi tu urang bakunut nya malah sujud padahal ulun sudah balajar hari raya tahun samalam marina ai mun kawa mudik hari raya tahun ngini. Ulun pacang bacalun jadi pambakal di kampung, sualnya lagi rami ni urang handak pamilihan pambakal, ilmu-ilmu nang ulun dapat di MotoGP sudah siap banar ulun tarapakan di dunia kapambakalan, tapi lantaran covid ni balum tuntung wan demi manaati aturan arjabat pamarintah jua, tatunda pulang ulun mudik manjinguk calon mintuha di hulu sungai marina ai, padahal ulih-ulih mudik sudah ulun tukarakan gasan sidin, tapi cap gajah bukah, heh, baimit ai ulun bulanja hidup di banua urang ni marina ai, Maharap kiriman kuitan supan umur tuha, gajih mambalut motogp babaya sangkut gasan nukar baras pitrahan, makanya wahini ulun bausaha sampingan bajaja gulali di itali sini, suah jua pang waktu kakanakan bahari bakuliling bajaja gulali karas nang katapung-katapung ngitu di pasar sudi mampir, barang aja ulun ni bausaha asal halal, daripada jadi pangidar narkuba, ulun ingat banar pasan amang ulun Amang Uski, sidin kapala BNN kuta Banjarmasin, atas parintah kapala BNN prupinsi Kalsel, Brigjen Pol, Jackson Lapalonga, Malalui Kapala BNN Kuta Banjarmasin, jar sidin, tapalipit kayapa pun hidup kita, dalas hangit, kada narkoba, baik itu jadi pamakai, pangidar, apalagi jadi bandar, nah jadi gasan sanak-sanak ulun di banua atawa nang lagi di parantauan, handak mudik ka Banjar kada kawa, duit habis, UIMKM kada dapat, Prakerja lucung, kaluai kina lantaran kada sing duitan ada nang manawari barang haram minta jualakan, uncuinya ganal misalkan. Jangan cuba-cuba pian saumur hidup pacang manyasalnya. Di dunia sakit, di akhirat digulungnya munkar nakir jadi kakicak. Hehehe. Pupus jua sudah harapan ulun handak mudik ni Marinai, Kapuas, Tanjung habis bajagaan, padahal sapanduk bacalun pambakal Sudah dikitak di kampung, kada jadi ulun basaing wan pambakal rungkang. Handak baidabul umpat mudik babuat dalam mutur ambulan, kalu pina katulahan sakaratul maut bujuran. Handak umpat mudik di mutur urang mangkut kambing, kalu pina kambingnya nang batianan. Handak mudik balikaptir, ku pina sangkan urang tatak gulo, muyak-muyak, babuat di karanjang kurir Ci Inti, Ranai, bakusplay satumat jadi kardus tapih. Kita ba QNA yan nah Amang Rosi ai. Ya kah. Am Amang Rosi dapat jua kah hampers hari raya? Nah tarus tarang ulun hanyar tahu jua istilah hampers ni nah. Ulun kira pupuk bayi. Sakalinya ngitu pampers ja bubuhannya. Ulun ni marina ai tahunya wan parcel haja. Cuman biasanya mun urang dapat kiriman parcel isinya kungguan, sebelek, limus, wadai mari, astor, gula, kupi. Ulun maka dapat parcel isinya baut bonel, uli samping, Pelang Bintang, Kaca Hilim, Pelor Starter, Syok Tabung, disuruhnya maigut UASI wara ulun hari raya, rupui gigi. Julak Rusihan atau Julak Rusi adalah babagi parcel ada marina ai. Hih, ulun gin takana jua, pas banar ulun harap-harap, kawa jua kah jar ulun nukar wadai karing gasan hari raya. Gajih Motogp balum cair, sakalinya Julak Rusi ngirimi parcel, kada jadi ulun manyurung gabin barandam mun ada tatangga nang baelang ka rumah. Rutin pang julak Rosi ni bebagi parasil saban tahun. Sabagai bagian dari silaturahmi nang kada putus jar sidin. Guru-guru, ustaz, kiai, dapat jua. Insya Allah berkah julak ai. Julak Rosi jua bapasan, gasan sabarataan, silakan bebagi parsil, bebagi hampers, tapi ingati jua jakat fitrah nang wajib ni jangan sampai tertinggal. Aik ja, Salamat Idul Fitri aja mamarina ai sabanuaan, bahubung kita parak PSU jua nih, jadi nang mana nang babida pilihan hupnur, minta halal wal minta rida aja barataan, pulitik ja pulitik tapi ukuah Islamiah tatap nang utama. Amang Rusi, eh, kapan bantaran jujuran? Prrrrrrr. Tau, tau, tau, prrrrrrr. Ahu. Bila Amang Rusi bantaran jujuran? Parsil hantarannya dikirimi Julak Rusi, narima lah kira-kira? Mun ulun ni narima aja pang mun dipaksa. Bagaya Julak Rusi ai. Aja dadah dulu marina lah, mudahan kita batamuan pulang di Idul Fitri tahun depan. Assalamualaikum. Ulun ni samalam salawas patah tangan, dian bisa marinda aja wal ai. Parai mambalap MotoGP, ulun bawa bajual kota lawan Kaksisweris di air sir sampaja. Nah, ini ulun kawa pulang mambalap. Jadi tulak pulang ka luar nagri samalam tu, ngintu gin rabah pulang, untung kasi lahu haja, sanguan minyak bintang matan samarida masih ada, jadi imbah dikasai satumat gin wigas. Cuman rasa marma liwar hati kada kawa jua mudik ka samarinda ulun hari raya idul pitri tahun ngini, sama lawan amang rusi, inggan balik papan haja ulun babulik pulang ka sapanyol, tapi ada pang sudah bapidiukalan lawan amang riyadi samalam tu. Tuntung sidin solat id di Samarinda sambil mangacari ulun di video makan katupat kandangan. Tapi ada hikmahnya pang ulun kada kawa mudik ni, kawa pulang tahun ngini di Sapanyol tamakan bipang ampawang. Makanan khas di Sapanyol ngitu bila hari raya. Apa garang bipang ampawang tu jar mbah yu, bepang, banting panggang, ampawang? Kan banting hiwan khas di Sapanyol. Nang jadi dadagan atawa tukang masaknya siapa? Bubuhan matador.